kiçi telekeçiliginden e, ýedi dogan haryt nyşanyna çelli e, uly iri önümçilik kärhanasyny esaslandyran adam. Onuň alyp baran işleri barada göni özünden meni sorap bereýin. Döwrana suratçylykdan iri önümçilige, iri telekeçilige näp geçdiňiz? Geçen ýoluňyz.
Wa aleykum assalam, gowy ýagdaýlaryňyz. Özüm barada aýtsam suratçylyk men işimi başlan ilkinji çöregimi gazanyp başlan kärim suratçylyk hakykatdanam suratçylyk sungat işi egerde suratçylyk işini hakykatdanam gowy ýerine ýetirýän bolsalar suratçylyk sungat işidir sungat işini etmeklik üçinem hiç bilgisizlik däl nänim hakykatdanam kellesi güýçli işleýän adam bolmaly düşürjek suratyny öňünden görüp şekillendirip biljek adam bolmaly şu wagtky suratçylar foto suratçylar öňki kartina surat çekýän adamlar ýaly o kartina surat çekmek üçin hem näme çekjegini öňünden görmeseň doly resmi çykaryp bolmaýar-da. Şo sebäpden surat suratkeşler hakykatdan hem gowy suratçy bolsa kellesi işleýän adamlardyr birinjiden hem şony bilsinler ýaşlarymyz. Ondan esasan hem bilemek şu konsendi diňleýänler studentler bolsa daşa ýurt okaýanlar okap ýören ýaşlar bolsa men esa iň esasy öz durmuş tejribemden geçen zat Daşary ýurtda, bizem Türkiýede okadyk, okan döwrümizde öýümize, maşgalamyza agram salmaly li lişni ýük bolmasyn, öz günümizi özümiz görelilenim, bir zatlar işläli diýip, aslynda şu kärlere şo taýlarda başladyk. Iň aňsat pul gazanyp bolma ýollaryndan biri suratçylykdy.
Iň aňsat diýip bu surat fotograf boljak bolsaň, hökman fotoapparatyň bolmalymy? Fotoapparat hemme zady çözýärmi?
Ýa birinji kelläň bolmaly. Ondan soň anamyň bolmaly. Ondan soň hökman suratçylykça däl, bir zadyň içine girip öwrenmeli. Şo eger-de diýmek men ukybyň bar eken, şo tarapa ýykgynlygym bar ekeni, göni ýamançalt alyp çykyp bildim. höwes edip edýän işimi pul gazanmak üçin hem ullanyp bildim. Iki müňünji ýyllarda näme bardy-da? Diýeli, Aşgabatdaky e, ymaratlar bar. Garaşsyzlyk binasy, Bitaraplyk binasy, Altyn asyr söwda merkezi. Şoň öňüne dik durup surata düşmek pozalary bardy öň. Ha, wa, wa. Soň üýtgäp gitdi şolar bir hili. E, şonu diýerler, näme, döwran fotograf üýtgetdi, şo bir täzelik getirdi diýerler fot, e, fotografiýa, näme, suratçylyk sungatyna. Ni bilemok diýerler, men özüm etme diýip öwünip biljek däl, ýani e, döwür geçdikçe hemme sungatda da ösüşlik bolýar, ädimler ädýär. Şo döwürlerde hakykatdan hem täze bir ymarat açylsa, şol ymaratyň öňünde göni smirna diýerler-ä, smirna durup ýa-da ogly bilen ýa ejesi bilen ýa söýgülisi bilen durup e, surata düşmekligi surata düşmeklik hasap edýärdiler. Ýöne günümizde görýänsiňiz, adamlar e, indi oň ýaly surata düşýän däldirler. Emosiýa goşýarlar.
Içinde suraty, surat diýmek yşk diýmek. foto diýmek, yşyk diýmek latyn dilinde. Yşygy dogry şol momendi, şol momendiň yşygyny şekile geçirmek diýmek foto diýmek. Hmm. Latyn dilinde şol momendiň yşygyny nähili ýagdaýda iň owadan, iň gowy şekilde şekile geçirip bilen Suratçyň aladasy bolmaly, garşyňdäki surata düşýän adamynyň nä meň gözüme diňe adamlaň kemçiligi görner. Entägem. Sebäbi men şol adamy şekile geçiremde, şol kemçiligini öňünden görüp, şo kemçilik bildirtme däbi düşünmeli bolýar. Bu fotografçylyk, suratçylyk siziň häzirki telekeçiligiňizde-de belbir möçberde, hany nähili diýen, Önüme baha bereňizde ýa zat edeňizde bir täsiri boldumy? Gazanan tejribäňiz? Ullakan täsiri boldy. Sebäbi esasy men Antalýada köp işledim we Syýahatçylyk zolagda Antalýa şeýle. Antalýa syýahatçylyk zolagy ýöne şo taýda otellerde köp işledim. Night manager boldum, reception, front office manager boldum. Ondan otelçilik öwrenmekligiň gapdalynda da syýahatçylyk bölümi bardy. Gid bolup işledim, turistler gezdirýärdik, düşündirýärdik. Onuň üçin hem turizm sektorynda işlemek diýmek birnäçe dili gowy bilmek diýmek.
Siz onu bir naşa dilen bilýäňiz onu. Yok da yaş kor İngilizce, Nemçe, Türkçe, Orsça. O ünsa berýän öz her wagt bir değişmeler ya İngilizce de değişýäňiz ne wagt o. Bilmeýän dillerimize ütkeş değişmeler aýdýanlar bir bir garaşylmadyk ya neme hemişe görüp gören telekeçilerinden bir ütkeş e, profiliňiz bar da siziň. Aýa men bir öňüni ber biljek de oly. Yani e, Antalyanyň getiren mümkinçiliklerini doly amala aşyrdyk we peýdalandyk.
Näçe fotosüýt açypdyňyz siz şo döwürler? Ýa, ilkinji näme men uniwersiteti gutaryp gelenimde, okuw gutaryp gelenimde. Näçinji ýyldy?
2004-nji ýylda geldim, soňra gulluga gitdim. Gulluk borjumy ýerine ýetirip, ikinji şaga sebäpli biraz irräk geldim gullukdan. Ondan soň Türkmenistanyň söwda merkezleriniň birinde suratçylyk diýip bir çümçagaş arenda aldym. E, göni studiýadan başladyňyzmy ýa şeýle freelans ýaly e, ýekelikde de çürük gezdiňiz, men täk näme açmakaňyz, studiýa açmakaňyz. Ýok, freelans etmek gerek däl, sebäbi tejribem aňry başy bilen ýeterlikdi. Hmm. Türkmenistanda surat sektory oň ýaly o dereje ösen däldi, ýaňky diýişim ýaly. O da o taýda smirna durup ne olatdy. Ondan birazcık tapawutly şekilde hem hem hem de plyonkada düşürilýärdi o wagt. Sıfıra boya geçen geçen adamlardan. Diňe bir adam ata şaga diýip bir sıfıra boya geçen adam bardy. Onu e, başga da bäri sıfıra boya bilýän ýokdy. Ondan kyn boldumy täzelige geçmek täze tehnologiýa? Täze tehnologiýa men onsuzam bilýärdim. meň üçin kynçylygy ýokdy. Ýöne o tehnologiýanyň berýän üstünligi bardy, priwilegiýasy bardy. Surata düşen adam surata düşenligini ertesi gün ýa soňky gün görmeli däldi. Göni düşüren wagtyňa görkezip bilýärdi. Şu fot e, fotograflaryň öz arasyndaky ýaryşlar şo da ötýän. Ol ýadyma düşýär-de. Ýurumdan çykaryp berýän näme bar eken, zat diýip bir begenýärdik-de. Aw, aw, şol adamyny näme adama gowy emosiýa berip bilseň adama surat satmagyň bir ýoly bar suraty düşürip otyrka surata satmak diýip bir düşünje bar surata düşüp otyrka ol begenip görüp şatlanyp oturan bolsa o suraty ente eýýäm sen satdyň diýmek entek näme etmek e düşürip otyrka satdyň sen düşürip otyrka satdyň hatda oňa satanyny töwerek daşyndakileriň görýär dänim E, şu taýda bir gowja üýtgeşiklik edilýär, menem düşäýsem diýip höwes etdirip düşürip bilýärmiň diýmek sen hakyky suratçy.
Indi foto biznesden soň telekeçilige bu e, uly kärhana önümçilige. Ha. Sizi iteren güýç näme boldy? Näme sebäp boldy? Ýa hormatly prezidentimiziň täze telekeçilere täze mümkinçilikler, önümçilik ugurlaryny ösdürmek boýunça görkezen ýollary, döreden mümkinçilikleri göni bina telekeçi hökmünde şolardan gelecekde ullakan netije bolar diýip, göni peýdalanmagyň ugruna çykdyk. Hormatly prezidentimiz ýer berdi. Ýer ýer almak. Nirden aldyňyz ýeri? Biz änewiň arka tarapynda
ýörte zolakmy ýa-da senagat üçin? Ha, o senagat zolagy bar. Şo senagat zolagyndan 3 gektar ýer bölünip berildi. Şo ýeri gurup başladyk, gurduk, daýy şükür. Ondan haýsy ugurdan ýöremekligi pikir etdik. Entek almakak, ýer alyp otyrkak, haýsy ugurdan ýöremekligi pikir etdik. Ondan soňam Türkmenistanyň gelejegi boljak we Türkmenistanda bu güne şeýle hiç kimiň etmedigi bir zady edeýin diýip makul bildim. Ekologiýa tarapdan arassa, adamlaryň saglygyna hiç hili zyýan bermeýän kagyz gaplardan kagyz gaplary ýasap halkymyza hödürläýin diýip Şol şol ýoly saýladym. Sebäbi kagyz gaplary bu güne çenli dünýäniň döwlet standartlarynda ýeke-täk iýmite iýmite bolýan diýip hasaplanýan tassyklanan gaplardan özem tebigatdan ýasalýar diýen ýaly agajyň agajyň sellulozalaryndan agajyň sellulozasyndan ýasalýar we ullanyp zyňylandan soň hem eger zyňylaýan ýadan zyňylandan soň hem döküne öwrülýär. Sebäbi düzümi agajyň düzümi. Bu haryt nyşanyňyz ýedi dogan. Näme üçin ýedi dogan diýen at saýlap aldyň? Ýedi dogan ady saýlap almak gaty geň zat däl. Biz özümiz ýedi dogan. Siz iň kiçiler mi, iň ulular mi? Men Nur Muhammed Abdurasulowyň iň uly ogly. Ýediň iň birinji bolýan. E, size onda uly ogul hökmünde e, maşgalada bir ýol açmak paýy düşüpdir da size telekeçilikde. Ha, ha, ha. Student, e, talyp wagtymyzdan başlap, aslynda şu talyplara aýtjak zadym. Talyp wagtyňyz hökmän bir ýerlerde işläň, kyn görmäň, agyr görmäň. Işläp pul gazanmaklygyňyz gowy pul gazanyp bilýäňiz. Gazanyp bilmeseňizem tejribe gazanýaňyz, işlemäge öwrenýäňiz. Köp köp talyplary görýän şu wagt maňa işe girmäge gelýän. Nirede okadyň? Harkowda okadym. Daýç tada po-russkiý pogoworim. Zakonçili kakoý wuz, gde uçilsa, professiýa u was kakaýa, ýeşli opyt w robote diýýäň welin, orsça bilen aga? Be. Bir däl, iki däl. Ençemesi. Eger-de Ukrainada, Orsýetde, bileňok haýsy döwletde okap beren ogullarňyz, oglanlar, gyzlar bar bolsa, sizden gaty haýyş, gaty çuňňur haýyş. Biziň ýüregimiz ýara bolýar. Gynanýar, sebäbi sizi, sizi eneň-ataňyz bärden ugradanda, oglum, gyzym bilim alyp geler, ullakan adam bolar, halkyna, watanyna peýdaly adam bolar. Gelip özüni özi dolar, öýlener, durmuşa çykar, maşgala gurar, maşgalasyny özi ýöreder. Biz garrasak bize kömek eder diýip öz agyzlarynam kesip size bir zatlar ugratjak bolýar, posylka ugratjak bolýar, pul ugratjak bolýar. Onça alada, kösenje girip ýörenlerini unutmaň, biliň. Şo zatlary göz öňünde tutuň dänim. Şu wagt birinjiden-ä öýüňize mätäç bolmajak bolup, başarsaňyz işläp pul gazanyp, eneňiz-ataňyza iberiň. Gazanyp iberip bilmeseňiz öz günüňizi özüňiz hökmän dolaň. Ony edip bilmeseňizem, nähili düşünje bolup bilýär, obşitdan çykman, dil öwrenmän, gidip türkmençe bilip, türkmençe bilenem yzyna gelip bolarmaý? Başga bir döwlete gidip, sen o, o döwletiň dilini bilmeseň, size näme mugallymyňyz türkmençe öwretdimi diýen sapaklaryňyzmy? Gaty gynançly ýagdaý şu. Eger-de haýsy talyp haýsy döwletden hem eşitýän bolsa, gaýrat ediň. Okamaga gitdiňizmi, özüňizi, beýniňizi ösdürip, her bir sekundyňyzy özüňizi ösdürmek üçin ullanyň. Özüňizi ýetişdirmek üçin, sebäbi iň uly hazyna özüňize goýulýan hazynadyr. Jübiňizdäki puluňyzam däl. Şo wagt iki minut gazanyp, on bäş minutdan soň ýok eden puluňyz däl. özüňize ýatyrylan bilim siziň hazynaňyzdyr, şo hazynaňyz bilen geliň, gideniňiz, onça ömrüňizden on dört-bäş ýyly ýitireniňiz biderek bolmaly däldir, isrip etmeli dälsiňiz. Oglanlar bilen karta oýnap ýatjak bolsaňyz, bärde-de ýatyp bilýäňiz, şundan şo ta giden bolsaňyz, ýa-da Türkmenistanyň içinde-de haýsy welaýatdanam bolsa başga welaýata okamaga gelen bolsaňyz, Hökmany ýagdaýda gaýrat ediň, biderek zatlara wagtyňyzy harjamaň, öz hazynaňyzy köpeltmek bilen boluň.
Döwrana bir damardan urduňyzda şeýle bir näme diýen bir wow bol meseleleň birde ýaş indi ýaşlyk edilýär men özüm öz durmuşymda kän ýaşlyk etdim bir maňa özüme aýdylan ýaly bolup duýup durun indi ýaşlaryň tema açdyk döwrana birde sorajak noldan galmak temasy. Mümkin mi diýýän. Indi diýýärler de Ay, ýedi doganyň eýesimi, aý o ata baba mirasy bardyr. E, şoň ýalymy hökman, ýa noldan galyp bolýarmy? E, noldan hemişe galyp bolýar. Bolýan eken, men özümde mysal hökmünde gördüm. Siz noldan galyňyzmy?
Noldan dünýäde mysal köp, noldan galan adam köp. Sebäbi noldan galan adam diýmek, kynçylygy gören adam diýmek. Kynçylygy gören adam diýmek, zadyň gadryny, durmuşyň gadryny, puluň gadryny, söýgiň gadryny, adamçylygyň gadryny, şu zatlaryň hemmesiniň gadryny bilýän adam diýmek. Adam noldan geçdirmek aňsat, ýöne bollugyň içinde geçdirmek kyn. Sebäbi bolnuň içinde ýetişen çaga, ýetişen ýaşlar hemme zat taýar öz-özünden bitýänkä diýip pikir edýär. Pikir edýänligi üçin bir zat etmelidir öýdüp şo mätäçligi duýanak. Şo mätäçligi duýmasa-da hiç bir motiwasiýasy bolanak, bir zat etmek gerekkä hemme zat öz özi gelip dur diýen düşünje bilen gidýär. Şonuň üçin kynçylykda noldan ýetişdirilen çaganyň motiwasiýasy we durmuşda berkligi köp esse berk bolýar. Durmuşda bollugyň içinde ýetişen çagany şoň ýaly mert edip ýetişdirjek bolsaň kyn bolýar. Şoňa kynçylyklary ýaşatmaly bolýar, şo kynçylygy görmeli bolýar ýa-da özge illere gidip, daşary ýurtlara gidip öz gününi özi görmeklik üçin şoň ýaly okuwa zada gidip kynçylygy görüp şeýdip adam bişýär. We mümkin indi meň mysalymda nägilek boldy bizem talyp bolup gitdik günümizi görmek üçin işledik goşmaça günümizi görmek üçin goşmaça işläp tejribe gazanmak üçin işledik we tejribe hatda bir zawoda bardym men Türkmenistanda jaýlar jaýlarda mermer köp ullanylar diýip togsan ýedinji ýylda men eşitdim däni togsan alty togsan ýetide o okan şäherim balkesir o taýda mermer şäheri köp zat mermer işleriniň merkezi ondan diýmek öňünden gamyny ýeýin şul işiň diýip mermer işini edýän zawoddan birini gözläp tapdym direktorynyň ýanyna haýyş edip girdim. Salam aleykum, aleykum salam. Men Türkmenistandan birinji kurs talyp diýdim. Men diýdim, sizde mugt işlemäge geldim diýdim. Bä.
Olam güldi. Ha ha ha. Adama mugt işlärmi o zat diýip güldi däni. Men şu işi öwrenjek bolsam, men iş al diýsem, almaýan sen diýdim. Öwrenjek bolsam, işlemeli, şoň üçin meni mut iş al diýsem, almagyň mümkin diýip, mut işlemäge geldim diýip, şeýdip, ýaňky şo taýynyň eýesi bilen tanyşdyk. Ondan hakykatdan hem işe işledim. Be, mutmy? Mut işledim, nahar berdiler ýöne. Dokgarna işläpsiň.
Aý işledim diýip näme? Okuwdan soň okuwda sapaklardan soň gidýärdim. Mermer işim agyr iş. Ullakan mermer listleri gelýär, listleri şlifowka edilýär, ýüzi ýalpyladylýar, razmerlere görä kesilýär, zakazlara görä, näme zakazlara görä, çyzgylara görä kesimler edilýär. esasy Türkiýe döwletinde näme kuhnýamyz aşhanalardäki mebiliň üstüne goýulýan mermer mermerden gatyrak granit we o goýulýar siliston diýip käbir gresiýadan ispaniýadan gelýän o zatlar daşlar bardy o daşlaryň öz antibakterialny üstünde bakteriýa duran ak esasy medisina merkezlerinde köp şu daşlar ullanylýardy laboratoriýa zatlar üçin Ondan mermeri biz gaty diýip hasap edip ýörse, indi şo saat öwrenen zatlarynda mermer o derejede gaty däl ekeni. Mermeriň ýokarsynda limony, limony sypsaň ýa limony goýsaň, şo limonyň suwy aşagyndan damýan ekeni. Ýüzünde ýyg goýýan ekeni, ýag siňýän ekeni. hiç göz öňüne getirip bilmejek zatlar. Ýöne granitde beýle zat bolanak. Hmm. Doşularynyň syklygy tapawutly bolýan ekeni. Siz onu ilkinji e, senagat bilen onu önümçilige bärde başlamakaňyz öňden hem tejribäňiz barda siz bir senagat desgasyny işläp gördüňizde. Senagat dogulygynda senagat desgalarynda birinji kurs wagtynda o birinji kurs wagtynda. Şu gorkulaňyzy ýeňip danda şu siz häzir men zawod diýse, men özüm zawodda işläp gördüm de. Gaty çylşyrymly zat e, akylyma gelýär. Mende şonam sizden soraýyn diýip otyryn. Zawodyň bir şuruby ýitýär bolsa men şu şur tapjak bolup getirýän başga zat bolup çykýar. Ol bärde ýerli önüm däl bolsa Hytaýdan zakaz etsem o gelen zadam o gabat gelmese gaty çylşyrymly prosesde zawod. Zawodyň göwrümi ulaldykça öndüren önüminiň e, ýa-da uly önüm näçe uly ýa näçe çylşyrymly önüm öndürdikçe içindäki gerekli e, şaýseplerim kyn bir hili çylşyrymly bolýar-da. Siz onda öňden tejribäňiz bar, siz bir hili gorkusyz girip bildiňiz da onda önümçilige. Şol sebäp boldumy ýa-da mramor mramor dişli? Şo wagtda işländigim elbetde ol lokan goşandy bolandyr. Sebäbi her bir işiň düýbüni görseň, nä sen žurnalistlik işiňi gaty gowy edýäň. Diýmek, mundan öňki geçen ädimleňde şul ugurda käbir tejribeler edinipsiň, seň üçin garaňky däl. Meň üçin hem zawod gurmak, zawodda ençeme işgäri işletmek, her bir işgäriň nähili garamaly? Her bir işgär işledeňde şol bir şol işgäre sen öýüne maşgalasyny eklemäge çörek gazanmaklygyna sebäp bolýaň diýip garamak. Onuň wagtynda a işgärleriň wagtynda aýlygyny berip bilmeklik üçin aýlyk gün diýip bellenen wagtda telekeçilik dä bu käwagt gurluşyga köp puluň gidýär dänim aýlyga pul süýşürip bilmän ýagdaýlaram durmuşda garşyňa çykyp bilýär. Şo ýagdaýda gidip öýümi mady iki sany, ikinji öýümi satyp, adamdan aýlygyny beren ýagdaýym boldy. Şoň ýaly wagtlar boldy. Sebäbi her bir adamynyň aňyrsynda, öýünde şondan gelmeli pula garaşyp oturan maşgalasy bar, çagalary bar. Şu mesele şu nukdaýnazardan seredýäris. Onda
Telekeçilik ýöne bir pul gazanmak dälde ýerinde gaýtam adamlaryň aladasy elindäki işden adamlaryň aladasynam etmelidä onda telekeçi diýen adam. Mejbur.
Mejbur edaýmaly. Sebäbi sende işleýän adamlaram senden senden oňa bolan yhlasy görmeli. Oňa bolan ünsi görmeli. olam saňa garşy, seniň oňa berýän işiňe ýa-da öz edýän işine garşy şol yhlas bilen işlemese, yhlassyz edilen işden netije gowy bolmaz. Ana şonda gorky bermeli ýaňky o zapşasyňam döwüler, enjamyňam döwüler. Esasy işleýän işgärler bilen dogry dil tapyşyp, olaňňam ýagdaýyna düşünip, Men başlyk diýip, burnuny ýokaryk galdyryp ýermek bilen. Ýa-da daşyndan seredip, telekeçiler, Äý, ýaman baý-eý, bir sürüm maşynlarda, her hili ýagdaýlarda gezip ýörler diýip, kän işem edenaklar bar, şonça pullary bar diýip pikir edýärler. Telekeçilik diýmek, eger talyplar üçin aýdýan bolsam, telekeçilik ýa bir işi gurnap ýöretmek diýmek, hemme işleýän işgärlerden azyndan iki ýarym esse köp işlemek diýmek. Telekeçi diýmek azyndan iki ýarym esse köp işlemek diýmek, ünsüňi, pikiriňi, wagtyňy şoňa aýyrmak diýmek, hatda we hatda her kimiň öz maşgalasam şu meselede maşgala-da telekeçi bolan ýoldaşyna göz ýummaly bolýar. Sebäbi Işleri gurnap ugrukdyrmak üçin hakykatdan hem bar yhlasyň bilen ençe wagtyňy harjamaly bolýar. Wagt diýmek näme ýigrimi dört sagat, ýigrimi dört sagadyň ýedi sagadyny hem ýatsaň, ýatyp geçirseň näçe sagadyň galýar. Ine şu wagt şu podkasty mysal agşam dokuzdan soň ýazyp otyrsa sebäbi gündiz siziň işleriňiz başga işler aladalar bilen hawa ýetişmedik. Ýetişmedik şoň üçin hawa. Telekeçi problemalar bilen dostlaşmalymy? Telekeçiler, telekeçi problema bilen dostlaşmaly sözüni dogry hasap edemok. Telekeçi hiç bir problemasyny şu gün çözmän ertire goýmaly däl. Sebäbi her ertire goýlan problema goşmaça 10 her biri 10 problema döredýär. Problemalaryňy köpeldip gitmek islemeýän bolsaň, gysga wagtda çözüp gitmeli bolýar. Dessine çözüp gitmeli.
kerebe meňzeýär. Möý ullakan kerebini diýip ortada oturýar. Siňek gapdaldan geçip barýarka, eger-de bir eljagaşy kerebiň ujuna degende, şol şony akuratny edip çykarmasa, wyzzyllap gykylyklasa, ikinji elem ýapyşýar. Ýene panik etse, üçünji aýagy, eli aýagy bulaşdykça bulaşyp, kerebiň ortasyna tarap kerep özi çekip başlaýar. Eger-de şu siňek başda elini akurat çykaran bolsady, halas bolma şansy köpdi. Ýöne bulaşyp bar eňňere boluşy gaty bulaşdy on ondan soň näçe tejribeli telekeçi bolsa-da ony möýýä. Telekeçi diýmek ençe zady ýöredýänligi üçin problemalary dessine gysga wagtda çözüp bilýän, çözümi dogry çözüm tapyp bilýän adam diýmek. Sizde şuň ýaly ýagdaý bolýarmy? Indi başga telekeçilere aslynda men e, sowal ýüzlenýän-de. Işiňiz ulalyp barýar. Öň indi kiçi fotostudiýany ýöreden ýaly däl-de. Ulalyp barýar, ulalyp barýar, ulalyp barýar. Eý, men şu taýda bara. Şuny kitabyny okamaly, ýa şuň bir maglumatyny almaly, ýa treningini almaly. Maglumat üpjünçiligi maňa hökman gerek. Kelländäki bilimleri, bilýän zatlarymy täzelemeli diýen bir duýgy bolýarmy seredesi? Duýgy däl ol, mejburyýet. Her bir ädimi etaj jaý diýip hasap et. Ömrüň geçdigiçe, tejribäň köpeldigiçe, sen o etajdan, basgançaklardan bir-birden basyp gidip barýaň. Ondan käbir käbir ýere gelýäň. Mysal üçin, dördüz etažly domuň dördünji etažyna gelýäň welin, Dokuz etajla bökmeli bolýan. Dokuz etajly jaýa bökjek bolsaň, eýýam şu ol et ol dört etajly jaýdan dokuz etajly jaýa bökmeklik üçin düýbünden işini başgaça gurnamaly bolýan. Sebäbi ýan kaýdanyň 24 sagat we 7 sagadyny ýatýan. Hmm. Eger-de işgär sanyň öň 10 sanak işgäriň baglasa, işgäriň 40 sanak bolýan bolsa, diýmek, seniň Fiziki tarapdan wagtyň ýetmeýär. Ýok.
Bedeniň ýetmeýär, wagtyň ýetmeýär. Diýmek, işgär sanyň 40 bolýan bolsa, olary täzeden başgaça gurnamaly, kontrol sistemalaryny başgaça gurnamaly. Işi yhlas bilen ýöreder ýaly bulary işleme höweslerini spesialist saýlamaklygy, işgär saýlamak bir gaty inçe mesele. spesialist saýlamak işini dogry bilýän ýa-da dogry edip biljek käbiri wa gaty gowy bilýär işini ýalta edesi gelen. Käbiri wa ýaman gowy işläsi gelýär, bilgisi ýok. Ondan her kimiň ukyby başga. Ine sen žurnalistika gitdiň. Men suratçy boldum. Käbir adamma, käbir adam sabry ýeten ak bir zat kompýuteriň başynda oturyp ýazmaga, käbir bolsa şondan lezzet alýar. Adamlary etdirjek bolýan işine görä saýlamak, dogry saýlamaklyk. Annaň ukyplaryna görä dogry saýlamaklyk, olaryň işi edip bilmeklerini ugrup dogry ugrukdyrmaklyk, haýsy maksada ýetmek isleýäniňi a telekeçiň ýa-da näme işiň eýesiniň düşünjesini kellesiniň içine içim girip bilenok-da.
Standardy sanmaly bolýarmy işgärler, mysal, Diýdiňiz aýam, biri kompýuteriň başynda oturmakdan lezzet alýar, biri sabr edenok. Biri gezip işlemegi gowy görýär, biri oturyp işlemegi gowy görýär. Biri ala goh edip, jaň edip, pir putram edip işlemegi gowy görýär, biri bolsa spokojny, dymdyrslyk ýerde işlemegi gowy görýär. Ýöne siz gurnajakmyny, terk etjekmini, şolaryň baryny bir hem birisi üçin hem aýratyn düzgün çykarman, Standardy salmaly bolýarmy?
Standardy salmaklyk, salmaklyk o zady bar. Praýwla bar. Bir iş edip otyrkan, beýleki işgärler işlemekligine päsgel bermeliler diýen praýwla bar. Hmm. Men gyýkylyklap işlemäni gowy görýän. Men gyýgyrja içim boşatjak. Beýlekilere päsgel berýän. Bolýa gyýgyr ýa bardaşa çykda gyýgyryp gel aýt. beýleki ýuwaşja işleýän oňa oňa ýany ýok. Ýöne o her kim iň esas praýlasy beýlekilere päsgel bermejek şekilde. Aýlap duran mehanizm işläp durmalylar, mehanizme özüne mena frilans arkaýyn işlär ýaly, o da aýdýan maksatlaryny goýýan esasy. Ondan hem öz görüşümi aýdýan Men şu maksada şeýle ýetmeli diýip pikir edýän diýen. Sen näle pikir edýän diýen. Hemişe-de özümden köp bilýän işgär aljak bolýan. Köp telekeçi ýa-da köp iş ýörediji özünden pes bilýäni ýa-da pese düşürmek ýa-da düşünjesi ba bolup biler. Ýöne men özümden köp bilýänleri gözleýän. Sebäbi özümden köp bilýän işgär alsam, menem köp zat öwrenýän.
A neme bolanokmy? E,
Käwa. Depäňe çykanak diýen. Ýok, depäňe çykmagam däl. E, Aý bu menden gaty akylly meni allap o ýaňky artykmaç işler edip belki telekeçiligiň içinde öz telekeçiligini edip gaty akylly bolup oňa gorky ýokmy? Näme Walkoh boýatsa w lesni kadit diýen. Orsa şowalyn. Nähile diýen. Men öz halkymyza ýamanlasym gelýär. Ýöne şo bitin düşünjeli adamlaram bar gynansadan. Ve hiç kimem gözüňe seredip on gerek düşünjesi bardygyny aýdanak ýöne ençe işgär, ençe ýyldan bäri işledip ýörkäm adamlardan az köp psiholog bolýanda düşünýäňde. Anna düşünmedik ýeriňem şey diýýän. Gaty gülkünç zat aýdaýyn saňa. Biri şoň ýa sen alla ot alyp ýa-da birine bir iş edip, olam seni şol işde ýarty ýolda taşlap giden bolsa, şol işde çeken zyýanyň ýüz müňlerçe manadam bolsa, Şol şo waka saňa näme berdi? Tejribe berdi. 100 müň manat tejribe. Ýöne şo tejribäň bahasy 100 müň manat ekeni.
Ne döwrana bu razrak har önümüňiz barada aýtsak, indi ýedi ony öndürýän, näme önümler öndürýär? Näme aýratynlygy bar? Bu siziň indi marketing ofisiňizde şu taý, bu gelýär sorun. Türkmenistandaky men tanýan ähli brendlerim diýen ýaly şolaryň torbalar ählisi diýen ýaly siziň müşderiňiz. Olary bärik getirýän zat näme? Näme? Näme üýtgeşik zat öndürýär?
Näme üýtgeşik zat öndürýär? Iň esasy iň esasy ilden tapawutly zat öndürýär. Ilden tapawutly bilen gyz hawatyň içinde elbetde täze bu zatlar täze başga da öndürýänler çykar. Bu da bolaýmaly zat. Bazaryň talaplary bolýar. Üýtgeşik edýän adam biz esasy ekologiýa tarapdan arassa, ekologiýany hapalamýan. Ekologik taýdan arassa diýmek, ýa-da ekologiýa zyýan bermeýän diýmek näme diýmek? Ekologiýa biziň daşymyzy gurşap alýan tebigatymyz. Daşymyzy gurşap alýan tebigatymyzda Mysal üçin plastik paketler. Ya birini ýamanlatmam gelene, kon plastik paketlerinde ullanylandan soň zyňylýar. Bir maşgala bir hepdede 70 sany ýa bir aýyň içinde 70 sany plastik paketini zyňýan ekeni. Sebäbi marketlerde mugt berlip dur, öýde üýşýär, mugsurlaryny salýar, zyňýar, mugsurlaryň içine beýlekileri salyp zyňýar. Bu plastik paketler hem gaty berk zat. Çüýremeýär.
Orsçasy žywuçi diýýär. Ýagyşdan hem çüýräne. Günüň yşygyndan hem ultra ultrafioletowy yşyklardan hem çüýräne. Toprakda da çüýräne. Toprakda da çüýräne. Howada da. Howada da eräne. Bu gaty nähilek diýeli, gaty žywuçy zat, ýöne şo plastik paketiň, polietileniň içinde düzüminde saglyga gater we zyýan berýän maddalar bar, sebäbi nebitiň galyndysyndan öndürilýär. We
Saglyga zyýanly biz nätpýäs? Ýa-da mysal diýeli. Temamyzdan çykmaly. Hawa. Şu taýda e, ekologiýa barada näme diýerdiga? Ençe bir aýda bir maşgala 70 sany plastik paket zyňýan bolsa, bular ahyr bir ýerler zyňylýar, köçä zyňylýar, şemalla uçýar. Ony sygyrlar iýýär, düýeler iýýär, goýunlar iýýär. Olaryň hem etini ýene kim iýýär? Adamlar. Adamlar biz iýýär. Şoň düzümindäki zyýanly zatlar olaryň aşgazanyna geçýär, etine siňýär, ony biz iýýäs. O plastik paketleriň içine goýulýan zatlary alma, hiç ýuwulmaýan zatlar bar, kişmiş, pisse, maňyz, çörek. Çörege aýratyn bir tema. Çörek hemmämiziň her gün ençeme gezek iýýänimiz, iýýän zadymyz. Hökmän iýýän zadymyz we çörek diýilýän zat ýuwlup iýilýän zat däl we çörek diýilýän zat gyzgynlygyna bir zadyň içine goýulýar. Hmm. Gyzgynlygyna plastik paketiň içine goýulýar we oň düzümindäki hemme saglyga erbet diýen zat men hatda ne dereje zyýanlydygyny aýdasym hem gelenok şu wagt ýazgyda. özleri her kim internetden barlap görseler görerler. Näme furan gazlarynyň edýän adamyň düzüminde, bedeninde edýän zatlaryny furan gazlarynyň gatullyk hem berýän zyýany bar. Gyzgyn çörek plastik paketine girende göni 40% ýelmeşe. Çörek ýelmeşe, o çöregiň tagamy mütge. Onundan adam iýýär, içine gidýär, içine gidýän zat sen kontrol etmeli.

Bir ýer dereje elter.
Indi muňa siz näme çözüp çözdürilýär? Ýa kagyz paketleri ödülýär muň. Ýa plastik ýa. Hawa, hawa, men şu düşünje bilen, şu düşünje bilen kagyz paketler ýeke-täk diýene Gostandartda SSR-kda da, Türkmenistanda da, dünýäniň beýle beýleki döwletlerinde de ýeke-täk iň esasy kagyz gabynyň içine goýulsa, gyzgyn bolsun, sowuk bolsun, Tapawudy ýok. Hatda dem alýar kagyzdan içindäki mäş, maňyz, makaron, beýleki önümler dem alýanlygy sebäpli içinde olaýdan ak.
Dörän ak içilik bakteriýa. Hiç zat dörän ak hawa. Sporalar dörän.
Howasyz galyp, gaýdyp dörän ak. Hop ýa-da restoranlarymyzda gyzgynjyk fitşi tomsan bady salyp goýberýär myžžyk suw bolup gelýär näme üçin howadan dem alan ak näme boldy o plastik paketden ýaňky furanlar ýene oňa gel oňa da geçdi on näne nirä gidýän ýene iýýän biz ýene esasy o zadymyzdan çykdykda ekologiýa meselesinde indi ýaňky plastik paketler hiç hili tebigatdan aýrylyp giden ak müň ýyla çenli ömri bar müň ýyllap ýok bolmasa her maşgalada dünýäde ýedi toçka sekiz milliard dünýäde adam bar, onam üçe bölseň ýa-da dörde bölseň maşgala çykýar. Şo maşgalalaryň sanynam ýetmiş pakede aýda bölseň, bu dünýäň ýüzüni paket alyp barýar. A ýöne kagyz üçinem näçe sany agaç kesmeli-ä biz? Hawa, kagyz üçin agaç kesmeli. Kagyz üçin agaç kesmegiňem kadalaryny goýupdyr Ýewropa döwletleri. Esasy bu zat, bu agaç kesme meselesi Türkmenistanda agaçdan hezil edip beren näsin? Awa.
Ýewropadan hmm. awa. Esasy Ýewropada olar öz standartlaryny goýupdyrlar. Bir kesilen agajyň ýerine 4 sany agaç ekip, 5 agaç ötmeli. Olaryň tokoýlyklary şeýle bir ullakan, bir gyrasyndan girip, entek ortasyna ýetmäkä, beýleki tarapdan 5 agaç täzeden çykýar. Bu önümçilik diýip hasap ediň. Bir önümçilik, hasaply bir önümçilik. Hmm. Şu aýlanyp duranyň, entek ortasyna ýetmäke eýýäm 5 agaç ullakan agaç bolýar. Şu dereje hasaply edilen standartlary bar, öz standartlary bar. Ondan Bu kagyz zady zyňaňda tebigatda eremän, gitmän, birinji ýagyşda eräp gidýär. Nämä öwrülýär? Döküne. Döküne öwrülýär. Näme zat dökün? Peýdaly zat. Hmm.
Bu diňe torba däl-de, bu gyzgyn iýmitler bar-a, pizza ýaly ýa-da sonsowiç ýaly. Şolaň kagyz gaplamagyň içinde bir Hemme kagyzam iýmite gabat gelýän kagyz däl. Korobka, korobka şekilinde ýasalýan kagyzlaryň birnäçesi iýmite gabat gelýän kagyzdan etseň gymmat düşýänligi sebäpli, olar iýmite gabat gelmeýän standartlarda öndürilýärler. Ýöne edil zakaz edilýän pitsa ýa-da beýleki iýmit Gön şoň özüne degmän, şol arada biz ýörite iýmit kagyzyny satýarys. Iýmit kagyzyny alyp, pitsa bilen korobkanyň arasyna hökmän iýmit kagyzy bolmalydyr. Diňleýjileriň hemmesine duýdurýarys şuny, bilsinler, siziň saglygyňyzy eger restoranlar pikir edýän bolsalar, onda siziň iýmitiňiziň degjek zady plastik paketem bolmaly däl, iýmite gabat gelmeýän korobka-da bolmaly däl, hökmän arasynda iýmite gabat gelýän standartda ýasalan kagyzlar, ýag geçirmeýän kagyzlar we kagyzam kagyzlaram dürli-dürli. A4 kagyzy, ofsetni kagyzy, o kagyzy hasap etmäň. Kagyzlar gaty tapawutly, ýag geçirmeýän, ullakan temperatura çydýan pergamentni kagyzlar, ýagy on ikilik derejede diýilýän ýagy näçe wagtlap içine mesge goýsaňam, ençe aýlabam ýagy daşyna geçirmeýän postpergament kagyzlar, kagyz kraft kagyzlar, biz esasan hem kraft kagyzlar bilen gidýär. Bu önümlerde iň men arzuwlamyň biri Coca-Cola-nyň eýesine sorapdyrlar, sen arzuwyň näme? Ýa hem merne satýaň diýipdirler. Meň arzuwym her bir maşgalanyň öýündäki gyrandyndan koka-kola akmasy diýipdir-de. Indi meň arzuwymy sorasaň, meň arzuwlarymyň biri Türkmenistanda şu çörek, çörek gigiýenasyna üns bermeklik. Çörek gigiýenasyna adamlar gönümel elini degirmezligi, çörek bişenden getirilen soň, getirilip magazynyň polkasyna goýulanda, polkasyna goýulandan soň her bir adamynyň elläp bilmekligi, bu gigiýena tarapdan dogry dogry däl. şuny bir e, şul ugurda bir ädim ädip bilsek, şul ugurda bir e, önümlerimizi kabul etdirip adamlar şu tamdyrdan çykanda ýa-da ozat peşden çykanda göni şu taýda kagyz gaba gaplansa, bu derläp, gyzgynlygy sebäpli derläp, suw akana, kagyz dem alýar. Iýmite-de zyýansyz, Ondan soň şu kagyz gaplarda ondan gelip, getirilip magazinlere getirip, magazinlerden getirilip goýlanda-da, polkalarda-da kagyzda durulsa, adamlar onuň elläp şol ýumşakmy, dämi ellände kagyzyň daşyndan ellese. Her kim elleriniň içinde mikrob barmy, her tüýsek adam bar. Şu gigiýenika meselesi bir çözülse, meň ullakan arzuwlarymyň biri. Döwrana bir ýaşlaryň bir duşuşyklarymyzyň birine bir zat diýipdiňiz. Şu söwda merkezindäki studiýany açan wagtyňyz. Öňüňizden geçip barýan her kim ene şu men klientim, şoň jüzüne pul almaly diýip. Bir ýyl bir değişme heňde diýipdiňizde. Ha. Şoň bilen baglaşdyk. Siziň häzirki ýagdaýda belki üýtgedim, şoň indi belki uruny üýtgedim, şoň Indi bir telekeçilik ruhy näl bolmaly? Şoňa ýarak mysal, gazanç bilen gowy hil önüm arasynda gidip gelýär adam. Gazanç hem etmeli, hil hem gowy. Ya telekeçi, telekeçiligiň asyl maksady gazanç etmek, pul gazanmak. Ýöne puly nähili gazanmak? Haram ýol bilenmi, halal ýol bilenmi, alamak ýol bilenmi? Halal, päsgel bermän, zyýan bermän, adama bir hyzmat edip ýa-da bir işini bitirip, bir mätäçligi ýerine ýetirip, adam şo mätäçligi bitenligi sebäpli şonuň garşylygynda öz razyçylygy bilen töleýän tölegi we şo tölegiň içindäki seniň gazanýan puluň halal gazanan puluň. Ýöne o mysaly men nähilek size aýtdym. Şo söwda merkeziniň içinde şo gün işimiz az günli. Işimiz näme suratçylyk. Adamlar gelip meni dokument surata düşür diýmese, düşüreňok. Sen önüm öndürmeli. Men şu wagt kagyz paket öndürýän bolýan, kagyz paketi öndürýär, ondan soň görkezýär, ondan soň müşderi satyn alýar. Suratçyň önümi näme? Surat.
Suratçyň önümi surat. Suraty nädip etmeli?
Düşürmeli, e, düşürmeli. Çykarmaly. Eger-de müşderi gelip sana düşmese, sen onda aç oturmalymy? Işsiz oturmalymy? Ýok, sen önümi döretmeli. Önümi döretmek üçin sen önümi döredip biljek potensialny müşderileriňi gözläp tapmaly. Ol ol saňa gelýänçä garaşsaň, uzak garaşjak bolsaň, özüň üstüne gitmeli. Owadanja çagajygy bilen barýamasa, çagajygyndan düşürip başlaýaň suratyny. Owadanja surat düşürip, hany eýesine syfra goýan üçin eýesine, ejesine, kakasyna görkezýäň, şoň göwnüne ýaratdyrýaň, ony mejbur sataňa. Ony kommunikasiýa da bärde, psihologiýa da ony. Psihologiýa Ol adamynyň göwnüni tapyp, oňa gerekli önümi öndürýän. Göni ýöräp ugruna. Şo gerekli önümi öndürmek üçin bir gyzyň ýanyna barjak bolsa ýaşy oglan pikir edip durýar-a, barsam bir zat diýermikä, ýok diýu gümüň çek diýse näme ederin diýip ençe ýaş oglanlar munda studentler gorkup ýörenler köpdür. Indi suratçynyňam ýagdaýy eger-de özi üstüne gidip, müşderiniň üstüne gidip müşderi bolmaýan adam indi müşderi döretmek üçin üstüne gidýärmese, barýarmese, bir ugrun tapyp düşürip, e, şondan önüm öndürip, şol önümi satmak üçin dyrjaşýan bolsa, dyrjaşmaklyk üçin onda ýaňky düşünje bolmaly, oňa tarap gitmeli, sen çagyryp duran ýok, dogry däl, şu ýagdaýda. Ondan soň men özümdäki düşünjäni şeýle tertipleýärdim. Ine şu şul adamlar şu owadanja çagajyklar bilen geçip barýar. Olaryň jöwüsinde halal gazanan pullary bar. şu halal gazanan puly men hem halal näde bu ýerde gazanyp bilerin. Hany şuň ýanyna baraýyn nänem şu jaga çagajyklary düşürip başlap önüm öndürip, ondan oňa satyp, şu puly özüme alaýyn diýip, özüm motiwirlik edip ýörýän, barýan, ugurlaryny tapýan, käbir gygyryýar, gaharlanýar. Sen gaharlansaň ondan hem owadan düşýär diýip täzeden düşürip başlaýar. Ve yaman geň alarsyň. Şu sevda merkezinde men uzak wagt bar işledim. 3-4 ýyldan soň, 5 ýyldan soň öňrägem ýene şu müşderileriň köpüsini tanýan sebäbi olar bilen gowy gatnaşykda bolýardym hemişe. Sebäbi prinsipim bar, hiç kimiň göwni ýykylmaly däl, hiç kimiň göwni galmaly däl. Bir göwni ýykyp biljek adama da meňzäňiz ýok. Men başarmaýan. Men bu käwagt pikirlenýän bu Döwran aga bir işgärini işden çykarmaly bolsa, aýyrmaly bolsa näme aýyrýar gadyp. Bu hiç kim göwni ýykanok.
Yo işgärleri aýyrmak maksadyna medine mak. işgäriň her bir işgäriň öz etmeli borjy bar, etmeli düzgünnama derler näme? Wezipe borçlary.
Wezipe borçlary we wezipe borcuny ýerine ýetirenden soň men işgäri özüm satyn alamaga, men ol işgäriň etjek zähmetini zähmediniň garşylygyna töleg aýlyk hödür edýän. Olam diňe aýlyk alyp, o zähmedini hem bermejek bolsa, o garşylyksyz söwda bolýar. Onuň meni sylamadygy bolýar. Ony hem oň ýarak ýagdaý bolsa çagyryp aýdýan, ýa gaýrat et zähmedin ber.
Ýa-da puluny ber. Zähmedin bermejek bolsaňam garşylygyna pul talap etme, sebäbi bermedik zadyňy hiç zat talap etmäge hakyň ýok diýýär.

hmm. durmuşyň prawilasyny, düzgünini dogry goýup, şoňa görä ýöreseň, işgärligiň söýüşip ýa-da gaharlanyşyp ýörmäge merekkä, sen şu işiň garşylygyny, hatda ýygna gedende şeý diýem aýdýan, maňa aýdyň diýen, eger-de siziň aýlygyňyz diýen, näme saşy, sen aýlygyň diýen, 3500 manat diýen, 3500 manat aýlygyň diýen, Şu aýyň soňunda wagty gelende gelip Döwran aga maňa aýlygymy ber diýeň diýýärdi şo buhgaltermizden alaňda diýýär. Şonuň üç müň bäş ýüzlerem iki müň bäş ýüz berilse sen nädersiň diýýär. Maňa ýene Döwran aga diýersiňmi diýýär. Diýmeýän, meň hakymy iýdiň diýip gykylyklap başlarsyň diýýär. Ýöne edil şo şekilde diýýär. Sen işde dokuza başlamaly bolsaň, senem her gün sagat onyň ýarynda, onda gelýän bolsaň, meň hakymy iýýäň diýýär. Eger-de etmeli işiň şu bolsa, ol etmeli zadyňam 5 günde bitmeli bolsa, ony 15 güne süýndürýän bolsaň, sen meň hakymy iýýäň diýär. Hmm.
Dogry. Düşünýäňmi?
Onda meň hakymy iýýän bolsaň, öz e, öz puluňdan birazjyk kemelse, ullakan waka tudurýarmy? Diýmek, biz düşünişemok diýen, sen öz ýoluna, men öz ýoluma diýip aýdaýar. Hmm.
Simple. Nothing personal. It's no, just well, business. Nothing, nothing personal.
Oh. It's just business. Neme Döwrana ýene bir zat aýdypdyňyz da, bu ýaş telekeçiler mekdebinde özüňiz hem çykyş etdiňiz. Bir köz hem şeýle e, myhman hökmünde geldiňiz. Şonda ýaşlara bir aýdan maslahatyňyz bardy. E, ýaşlar şu taýda aýdylýan maglumatlar Gymmat maglumatlar, muňa adamlar pul berip alýarlar. Siz bolsa bärde mugt alýaňyz. Şuny pul töläp alan ýaly diňläň diýipdi.
Adamlar esasan hem şu taýda ýaşlar bardy. Belki şu wagt talyp ýaşlarymyz amma hakykatdan hem eger-de gymmatly bilgini köplenç daşary ýurtlarda pula satýarlar. Hiç bir kitap mugt däldir. Dogry. Hiç bir gymmatly bilgi mugt berilýän däldir. Daže şu applikationlar bar. Hawa. Şolaryň hem mugt berýän bölümi az. Diňe azajyk ujundan dadyrýandyr. Ýygy pully pul çykar diýenler. Onda adamlaryň gözünde eger pul berip alsa gymmatly, mugt bolsa-da gymmaty ýok diýip hasap edýär. Talyplarymyz, beýleki ýaşlar gymmatly zat bilen gymmatly däl zady saý saýgarmany oňarmaly, seljermäni oňarmaly. Hakykatdan hem özlerine gerekgil öz durmuşlaryny üýtgedip biljek bilgileri muhtam tapsa ýa-da bir mugallymlar aýdanda özlerine bellik belläp goýup durmuşlaryna getirjek, geçirjek bolmaly. adamynyň gelejegini nädip bilip bolýaýdaýmy? Hawa, nädip?
Şu oku talyplar da, talyplar ýaş wagtlary şolaryň gylyk häsiýetleri öz däp-dessur diýmänden özüniň gün tertibine seredýän şol adamyň gelejekde näme plus minus nähili boljagy azda kände däl. Kände näme boljagy belli. Şu endikler bilen, gündelik endikler bilen. Sebäbi günni oýun bilen oýnap geçirýän bolsa, bir derek boş zatlaryň ýerinde gezip ýören bolsa, a ýa-da ýatyp geçirýän bolsa, ol adamda näme bolar? Alma, biş agdyma düş, oň ýaly zat ýok. Oň ýaly zat diňe baý adamlaryň kakasy diri wagty bar. Kakasy giden soň ýene o zähmet çekmeli. Kakasy gidensoň, ullakan baýlyk goýup gitse-de, o baýlyklary gaty gysga wagtda ýok edýär, sebäbi ol adam gazanmany öwrenmedi, diňe ýok etmän sowmany öwrendi. Sarp etmäni öwrendi, sarp etmän. Sowmany öwrendi. A, eliňde näçe million dollaryňam bolsa, eliňden alyp gitjek adam, akylly adam köp.
Döwrana indi gowy gyzykly gürrüňler berdiňiz, gowy maslahatlar. E, dogry men özüm ýa-da şu reportažy başlamaka ma jurnalistika barada da gowy maslahatlar berdiňiz da öz gazanan tejribeleriňizden. E, indi sözümüziň jeminde ýaşlara bir iki kelam söz aýtsaňyz bir e, maslahatlaryňyzy nesihatlaryňyzy berseňiz aslynda ýaşlar aýtmaly zada köp ýöne ýaşlar iň esasy ýaňky endiklerini täzeden tertiplesinler egerde bir ok atýançy ok atýançy okuny bir santimetr atanda bir ajy gyşyk atsa okuň degýän ýeri iki metr ýalňyş barýandyr Şoň üçin näçe ir özleriniň endiklerini düzedip, özleri özlerine uly maksatlar goýup, haýsy şo ýetjek maksatlaryna görä özlerini taýýarlasalar, näçe ir başlasalar, şonça-da ir maksatlaryna ýeterler. Ömür olar üçin tükenmez ýalak bolup görünýändir. Ömür gaty gysga wagtyň içinde geçip gidýär. Ömrüň üçden birini ýatyp geçirýär. Ondan endiklerinde ömrüň üçden üçünem ýatyp geçirýänler bolsa, netije bolmaýar. Şoň üçin birinjiden endiklerini düzetmek diýmek näme diýmek? Maksat goýan adam ýa-da maksat goýan käri ýa-da ýetmek isleýän maksady näme bolsa, şo maksada görä, şo maksadyndaky, mysal üçin, uly biznesmen ýa-da daşary işler ministri boljak diýip maksat edindim sekizinji klas sabaty. Sebäbi dostumyň kakasy daşary işler ministridi. Menem daşary işler ministri boljak diýdim, soňundan ak kagyz aldym hem ýazdym. Daşary işler ministri bolmak üçin nähili kaçtolar gerek? Iňlis dilini bilmeli ýazdym. Halkara gatnaşyklarda gatnaşyklaryň dere halkara gatnaşyklaryň nämedigini bilmeli. Adamlar bilen gürleşmäni, ýerine görä ýerine görä oturmany, turmany, gürleşmäni bilmeli, öwrenmeli. Adam gatnaşyklaryny gowy derejede bilmeli, psihologiýany bilmeli. Diýip şu öz, ýani şu wagt men öz görüşlerimi goşdum da, şu 8-nji klasda näme görüşlerim bar bolsa da iňlis dili bilmeli, zatlar diýip şu zatlary ýazyşdyrypdym. Ondan şu zatlary öwrenmek üçin ugruna çykdym. Hä men şu wagt iňlisçäm gowy bolsa, şu wagt ugruna çykanlygym sebäpli. Yani ministr olmadım yani şu taydaki özüňize goýan maksatlaryňyz, endikleriňiz size şol gazandyrdy. Hawa, maksatlam üýtgedi soň. Soň hawa söwdagarlyga geçdi ýa näme diýin? Student wagtym, hawa, student wagtym sungatdan hem biraz ukymy bar ekeni. Ondan çöregini gazanmak, soňam dowam etdik. Başga näme diýeýin? Ýaşlar üçin esasy zat gününi tertiplesinler, maksadyny dogry goýsunlar, şo maksada ýetmek üçin etmeli zatlaryny dogry bellesinler we şo bellän zatlaryny hem ýerine ýetirjek bolup ugruna çyksynlar. Eger şeýtmeseler, gününi boş geçirip ýören adamlaryň şemal nirä öwüsse, şondan hem çykarlar. Ömürem gysga aýdyşym ýaly, bujagaz güýçlüje günleri, ylgap ýören aýaklary hemişe ýanlarynda bolmaýar. Ýa-da şeýle bir kursdaşlaryma mysal berende, 92-nji ýylda gidenimizde biz kyrkowlan bolup gitdik. Ondan arada kyrkowlan bolup gitdik. iki müň onunjy ýylda iki müň onunjy ýylda eýýäm dört sanysy aradan çykandy togsan iki iki müň on näçe ýyl barada on sekiz ýyl on sekiz on sekiz ýylyň içinde on prosent azaldyk ýöne iki müň onunjy ýylda da biz ýaş ýaş entäk hmm. on sekiz ýylda on prosent azaldyk Beş on üç dört oglanymyzam hiç biri oklap ýörkä kellesiniň ujundan hem geçen akdy ir öleris diýip. Ýa ir başlaryna bir zat geler diýip. Ve haýsy ýalňyşlyklar bilen her biriniň bir aýratyn aýratyn wakalary bardyr we şu zatlaryň hemmesi bize sapak bolmaly. haçan gitjegimiziň belli däldigini, güýjümiziň hemişe öňküsi ýaly bolmajaklygyny, ukyplamyzyň şu beýnimiz ukamyzy alyp duramasa, bu ukybyň hemişe dowam etmejekligini, şo mümkinçilik bar wagty wagtynda şansyňdan peýdalanyp, ýerine ýetirip peýdalanmalydygyny, isrip etmeli däldigini gaty gowy bilmeli.
Köp sag bolun Döwrana. Bu gepleşigiňiz üçin dogrudan hem gyzykly zatlar aýdyp berdiňiz. Biziň üstünde öz bir şahannaz usulyňyz bilen ýönekeýje dil bilen biz täze gepleşiklere duşarys diýip umyt edýän. Köp sag bol, işiňiz üstün gardy. Sag bol, taňra ýakyn ömrüň uzak bolsun, işiň şowly bolsun, bolsun, dogry bolsun.
Köp sag bol, Döwrana.